Thank you very much for joining me here on the Ndini Baba Vako YouTube channel. You are watching at Samba Kumwana Wangu and we're talking about growth. That is the theme that we're running with in the year of 2023. Tatimbotaura nyaya yekukura. Zvakakosha kuti munhu akure. Naika saka kubva muna January ucharangarira kuti pane pfenyuro taitaura pamusoro pekukura growth tikataura mumabandiko akasiyana siyana maringe nenyaya dzekukura asi tichienderera mberi tisisiri hedu pane penyuro asi taa pano payoutube tichaenderera mberi tichitaura nyaya yegrowth kunosvika muna december of 2023 zvino pachikamu chatasvika panguva inoi uh, mumwedzi mitatu ichateera iri kuti iyo april may najune tinova tiri kutaura pamusoro pegrooming and etiquette zvakakosha kuti unge uri munhu akashambidzika munhu akatsvinda munhu anoziva mabatiro anofanira kuzviita pamberi pevamwe. Saka kuti zvinyatse kupinda manje, kuti zvinyatse kubatika, regai tishandise mienzaniso. Ndine kaexercise kadiki diki kandoda kuti tiite tese. Naika, chandiri kuitira kaexercise aka newe uh, pano ndechekuti tinzwisise zvakazara pamusoro pegrooming zvinyatsa kubva mukati unoza ndine kunzwisisa kwekuti people learn best not by being told but by experiencing the consequences of their thoughts and actions. So if you experience the consequences of your thoughts and actions, the lesson is better learned. Saka handisi kuda kuti ndingoita zvinhu zvekukuudza chete, ndoda kuti udzokerewo muupenyu hwako uchinobata practical lessons dzinokubatsira kuti uve nekujekerwa pamusoro pegrooming and etiquette. So tichitanga nemusoro wegrooming, kaexercise kangu aka ndoda kuti umeke shuwa kuti uh, kana zvichikwanisika uri panzvimbo yako wega yakanyarara pausingadistebwe nevamwe. Kana waenda panzvimbo yako yauri wega yausingadistebwe nevamwe pakanyararisa pakati zii chinhu chechipiri chandoda kuti uite ndechekuti ndoda kuti utsunzunye maziso ako udzikamise pfungwa dzako uriwinde back into your life uchitsvaka these kind of issues dzandakuda kutaura nezvazvo idzi ko zvino ini rega ndivhure maziso kuti nditaure newe zvakanaka siwe ramba ako wakavhara maziso ako eh? so ndoda kuti udzokere muupenyu hwako Umborangarira one or two maincidents akamboitika muupenyu hwako ekuti wanga usina kunyatsa kutsvinda, wanga usina grooming dzako dzadzisiri proper zvekuti zvakaita kuti uluze confidence, zvekuti zvakaita kuti unzwe kunge usiri munhu pavanhu, zvekuti zvakaita kuti usagamuchirike zvakanaka, aidha kuburikidza nekuti pane munhu anga ataura akuudza kuti ii veduwe apa zvadai, kana kuti iwe wega ndiwaingozvizivira kuti asi hazvisi kunyatsa kuita ndinotenda kuti one or two areas wadziwana kuti ndikubatsire maybe kana zviri kukunetsa kudziwana izvozvozvo kune mumwe ari kuti ah, ndiri kunetseka kuwana maincidents akadaro imbofunga maybe pamwe pawakabuda mumba wakanganwa kukwesha mazino uri wega musoro mako unonyara kuda kunyemwerera pane vanhu kudai because unenge uchifunga musoro mako kuti handina kukwesha mazino kana kuti zvimwe kuda wakazongobuda uri chipatapata ukakanganwa kana kugeza chaiko mabatiro awaizozviita pane vamwe nekuti mumusoro mako uri kurangarira kuti hauna kugeza kana kuti kune mumwewo pawakamboti wabuda mumwe ndokubva anongedzera chimwe chinhu changa chisina kunyatsa kuita zvakanaka pamusoro pegrooming yako mumwe munhu anogona kunge akataura kuti makanganwawo kamabvudzi manzwiro aunozoita paruzhinji how did you feel i want you to think about confidence yako yakabva yaita sei did you lose your confidence were your emotions hurt ko vanhu wanga waakudhila navo sei wanga wakutraya kuavoida vanhu here wanga wakutraya kuda kuzviti dai pasi pandimedza ndahwanda hangu here ko painzi paroda kunzi pataurwe wanga waakukwanisa kuzviona zviri nyore here kushama muromo wako uchibuditsawo mapoints kana kuti nekuda kwokuti grooming yako yakanga isiri prop wakanzwa kuti haa ah, handisisiri chinhu pavanhu inini ndichakutaurirawo maexamples mairi kubva muupenyu hwangu ane maincidences akafanana neiwayaya nekuti kana neni ndakambobvawo neko saka ndakutaurira kuti people learn best not by being told but by experiencing the consequences of their thoughts and actions so example yangu yekutanga ndichakurangaridza pandakatanga uh, kuenda paredhiyo gore rangu rekutanga kuenda paredhiyo zvinhu zvava zvisina kunyatsa kundimirira zvakanaka so dzimwe nenguva dzacho ndaifamba mutunhu unenge plus or minus 20 kilometers kuti ndisvike pabasa saka unoziva unosvika pabasa wadikitira wafamba nzendo yakakura kudaro Eee, zvino hazvisisiri kuita zvakanaka. Zvino pane mumwewo esenior presenter akazouya kwandiri rimwe zuva kwakunditi zvikanzi a ah, shamwari wanhu wari kugunun'una nekuda kwavo atiindawo vanzi vanhu vari kuti muchinda uyu anonhuwa dikita risingaiti handidi kunyebera ndakanzwa kunga ndarohwa chibhakera chematsenganzungu ndakanzwa kuzvidzika ndakanzwa kunge ndisiri chinhu pavanhu muenzaniso wechipiri wandinoda kukupa um, ndeimwewo nguva ndawana mukana mukuru chaizvo uh, wekuita presentation kune inonzi the international conference of aids in southern africa uh, edition yemuna 2015 yakaitirwa muno muzimbabwe so ndakainvitwa kuti nditaurewo eh, as a panelist papanel yakanga iine vanhu vakuru chaizvo about 12 of them pandakanga ndichiri neupenyu panguva iyoyoyo ndaandisina zvizhinji kusanganisira nezvekupfeka saka ndakamhanya mhanya kushamwari ndichitsvaka kuti nei ndibatsireiwo with something to work chakanaka ndaitsvaka sutu kanaka So unfortunately for me, most of my friends didn't have suits. Mukutsvaka ndaedza edza ndakazowanawo a suit jacket, batch eh, ne tie kubva kune an older cousin of mine. Ndokubva ndaenda kumusangano uya ndakachena ndasvika panzvimbo ndazoona vamwe vakapfeka maexecutive suits awo vamwe vakapfeka madesigner suits awo wachinyatsa kufitwa ndokubva ndazoenda pamira kwakuzvitarisa haa andina kuzonzwa kunge ndiri panzvimbo chaiyo unoziva kuti nekuda kwe bhachi rangu ranga rakati kure kupfuura mumhu wemunhu sheti yandaya ndakapfeka mukati nemasungiro anda ndazoita tai manje yange yazoita kakufi nyama yaita mahunya munomu haa zvazvisina kumbonyatsobuda zvakanaka ndazviona izvozvozvo i remember kuti even mataurire andakazoita pamberi pevanhu ndakataura confidence dzangu dzaderera ndakataura ndakungotaurawo asi ndakuti a ah, ndiani kwangade kuteerera munhu akapfeka sezvizvo akapfeka zibhatyi rakakura kudai ndiani anoda kuteerera munhu akadaro Ndashandisa mienzaniso iyi miiri kubva paupenyu hwangu kuti ndikuratidze kukosha kwekunge grooming yako iri panzvimbo payo chaipo. Lack of proper grooming will destroy your confidence. Not only your own confidence, but sometimes even the confidence of other people who are around you.

aiming for greater heights. Among other things, let us start to work hard on maintaining proper grooming and etiquette. Zvakanaka kana tikaenda pa chikamu chechipiri cheexercise yedu handeiwo pa the positive advantages of being well groomed eh? saka ndakuda kuti this time ufunge in your mind pamusoro pe a point in your life when your grooming was on point wega uchinyatsofila kuti haa ah, but panapa ndakauraya i want us to do that can you go back into your life can you think kwakuri kupi kuchechi here kumusangano here kumeeting kana kuti kubasa chete pawakanzwa kuti nhasi ndakapedzera ndini chamangwiza chaicho chekuchena eh? bvudzi rako uchinyatsonzwa kuti hano kana kari kahestyle kakaitwa zvakanaka kana kuri kunzi izuda kunge rangu iri runyatsa upenya e uchiimbira zuda rababa rinopenya wainzwa sei how did that make you feel kana waipa presentation how was your presentation how do you rate it imbofunga pamusoro pezvazvo ndichakupawo futi mienzaniso miiri kubva paupenyu hwangu ye pandakambonzwa kuti ano panapa zviri kuita hmm? kuti tibatsirane kuti tione muenzaniso uye musiyano uri pakati pe when you are well groomed and when you are not well groomed wekutanga ndiri kurangarira pandakamboinvitwa kuchurch yezayoja yekudziva rasekwa kudz e, eh, nemayouth eikoko ndanga ndiine friend yangu yandaishanda nayo kubasa kune hose yandaimboshanda kareko zvinhu zvasinonimirira mushe aha semazuva esasi ndinonanga kuti ndandine imwe sutu yangu imwe chete yandaichengetedza zvakanaka so so ndakainvitwa kuti ndiuye kuzotaura it was a dinner event yemayouth ndakapfeka mwoyo wangu uchida musoro mangu ndikabrasha zvakanaka mazoenda ndichiri kuchengeta bvudzi nandisati ndakugerwa zuda ndikanyatsa kubrasha musoro wangu zvakanaka bhutsu dzangu ndikapolisha dzadzisiri bhutsu dzembiri aiwa asi ndakadzipolisha ndikanakirwa ndega kuti haa bhutsu yapolishwa panapo ndokubva ndaenda unoziva pandakapiwa mukana wekuti ndichitaura so zvichinzi chakumbira our guest mr aron doby a youth chichibva wataura kaintro kawo ndichisimuka ndanyatsonzwa confidence mandiri so eh? Unoona kana wakachena unongoona even nematarisiro ewanhu, matarisiro avanokuita kuti ava vari kutarisa neziso rekuyemura kwete rekuzvidza. Ndo matarisiro andaitwa kubva pandakapinda munzvimbo and ndinorangarira kuti even kamhoriserwo kandaitwa kaka kasiyana. Ndainyatsaunzwa kuti panapa zviri kuita mani, even kana pandaitaura so kamuzendamire kandanga ndakaita papulpit kaka kari keconfidence kekunyatsoziva kuti ano ndini ndini

as part of our graduation ndi interviewer Jah Prayzah. Uh, ndakanga ndakapfeka bhatyi rekukumbira musi wacho asi rakanga riri bhatyi rakanyatsa kuenzana neni rasiyana nereriya randambotaura rakakurisa. Ah, ndainyatsa kuzvinzwa kuti mukati umu pane zvandakazowigiridza hangu ndichiedza asi zvizhinji ndiri panzvimbo chaiyo. Bhutsu yangu yakanga yati sakare yakanga rimwe four kona yangu yebrown so asi yakapolishwa zvakanaka mazuva enda ndakugerwa zuda manje ndine kazuda kangu kanopenga ndainzwa kunge ndiri pachikero chimwe chete najah praiser ndakamubvunza ndisingamutye ndisinganyanyi kumuzeza nekuti confidence dzangu dzakanga dziri panzvimbo kana naiyewo ainzwa kuti ari kutaura nemunhu ari worth kuti ataure naye saka uchaona nemienzaniso miiri iyoyi yandakupa iwe uchitarisao mienzaniso yemuupenyu hwako e, iye pawakambonzwa kuti ndakatsvinda zviri panzvimbo uchaona kuti zvinobatsira confidence dzako zvinobatsira kugamuchirika kwako uye zvinobatsira kuti whatever zvauchaita if you do it neconfidence yakakura you do it zviri better you do it at the best of your capacity Ukaita zvinhu zvako neconfidence dzakaderedzeka, haunyatsi kuita basa chairo, haunyatsi kuita basa rakanaka nekuda kwokuti confidence dzako dzakaderera. So zvakakosha kuti unge wakatsvinda nekuti kutsvinda kwaunenge wakaita kuchakubatsirawo kuti uite zvinhu nemazvo Zvakubatsira kuti uite zvinhu nemazvo zvichakubatsira kukuendesa pachikero chiri nani pabasa rako kana mune zvaunoita. Ndinotenda kuti masoko aya awana nzvimbo muupenyu hwako. Ndinotenda kuti zvichakubatsira kuti urambe uchishingairira kuti uve well groomed. Muchikamu chinoteera pavhidhiyo ichateera tichawana nguva yekutaura zvizhinji pamusoro pekumboti how proper grooming will give a picture to mumwe munhu asiri iwewe how it will affect them and their response towards you Ngatisanganei pavhidhiyo inoteera tichitaura pamusoro pegrooming iyoyo. Ndini baba wako, haikona kuti kakuna chinotyisa, zvinotyisa zvese zvinototyawo. Usakanganwe kubaya pakanzi subscribe pazasi apa nekuisawo macomments mucomment section kana paine zvimwe zvinhu zvaunoda kutaura kana uine testimony yaunoda kutaura kana even any suggestion or any comment it's welcome in the comment section below if you have liked the video please